Ur spered fallakr en deus lakaet azen hor allorzh da grediñ e talveze tennañ plouz foen kement ha tennañ plouz bezañ. Evel-just n'eo ket gwir tamm ebet ha seul taol ma vo klevet ganet ar plouz foen er video-mañ e vo ret kompren plouz ber hag evañ ur banne, nemet erfin pa vo klevet sonerezh ar strollad plouz foen just a-walc'h. Bezit digor a spered, trugarez deoc'h hag emgav digwener en taol-lañs evel-just.
Mais penaos out gwisket, Roderic Bon, evit, euh, evit lakaat en arwel, ni n'omp ket gwisket euh, gant Pascal Jaouen. Hein euh, an taol-lañs n'eus ket budgdb d'ar GBV, aze machin, setu. Matré, bon pas.
ouais, yeah, yeah. Mais moi, bon, ouais, martezé, frenan nous penan. Allez.
Ah, kalz bravoc'h. Gwell broadel ar brezhoneg. Gire. Euh, hiriv on ase evit euh, tennañ da Blousfoen evit an taol-lañs peger ez eus ur bern strollajoù strollajoù a galité strollajoù kement a galité uh, mais bon forzh penaos e red ober un disparti evit gouzout uh, piv a dremeno da gentañ piv a tremeno erfin Hag a se klaskomp ober an traoù en un doare propr-kenañ, hein, evit ma ne vefe ket klemmichet war-lerc'h o lavarout euh, ya, tennet eo bet ar baperenn-mañ gant den mañ den, machin, setu ket. Non. Ar wech-mañ e vo sklaer, hein. Amañ emaomp euh, ba Roeon e Roazhon, Raon, evit ober plouz-foenn gant azenor Kalak. Ha n'eo ket prest.
Salut Mat an traoù ganar Ya, mont a ra A-benn ur zun vo an taol-lañs bremañ Setu Tenom Plouzfoen Tenom da Blouzfoen, allez
Neuze me vo gant a... un strollaj ou penaos euh, Setu, Ar alors, nevez une toque evit an du da vicher Ah non, evit an du de n'int ket da vicher Setu Pe ki c'hoazh
Hag unan all evit ar re a vicher.
Ah, là, gars suspect. Eh, hey, dame j'ai ret d'ober ze, dirazout. Ah, non. Merde, merde, merde, merde.
ha setu diouz tud tennaden an du da vicher.
Suspense zo, neuze, oui d'an gentañ. Tenn da baperen Hopala !
Da gentañ e vo ar strollad FBL. Free Brain Allow e vo ganeomp da gentañ-penn. Da eil, Alors, on va tous discouer à glisser. il y a A gazé.

Nevedet war al leurennoù.
Jean-Mich Blanquers Band. Non. Non.
Red Bordas. Setu da eil. Allez, évidemment. Ah. Snoopy Snoopy Evit an eil re. Youpi, qu'est-ce qu'on attend Goude.
Petra mamm o c'hortoz Un denadenn nevez Ah, Celta Ibil électrique N'eo ket gwir. Nores Adeli. Ah, setu. Da c'houde. An napach kouz a vo o tremen da heul. Hag evit echuiñ... Chom a ra unan hepken Suspense a zo.
Nag a suspense
An ter hag ibil Neket Gerlon Evel-just
Ha setu Em gaout an daou a viz goueren evit an teulañs Hag a grogo da Oa tro e penn kentañ nozvezh. Ret e vo ober aze evit... Seiz eur hanter vo ar strollad kentañ. Ha ni a vo prest, hag e vimp prest evit kinnig an dra, evel-just. Degemer ac'hanoc'h e Langoned, e sal ar gouelioù pe en diavez, hervez an amzer. Ha ma ne c'hellit ket dont, me deuin memes tra, peger gwelloc'h a-fed ambiañs ha tout, bevo an tantad war-lerc'h, marteze traoù... Ma ne c'hellit ket dont e vo skignet memes tra war-eeun.
Setu, e vo skignet hag e vo filmet en un doare euh, chigacheur muioc'h eget amañ. Setu.
Euh, hag e vo war ar radio ivez, war ar PEM Radio ar vo. War ar radio.
Setu. Et vimahe.
Allez, ken a voir kenta tro. Salut. D'envoyer

Ha pegoulz ez omp kuit? Gra pennoù disheñvel, genre Hey Aïe